تک سدھ نئیں عشق دی رمز ہے کیا تیکوں سدھ نئیں عشق دی رمز ہے کیا کیویں کھیݙ بݨائی ویندی ہے تیکوں سدھ نئیں عشق دی رمز ہے کیا کیویں کھیݙ بݨائی ویندی ہے۔

اتھاں تن وچ کیڑے پوندے ہن اتھاں کھل وی لہائی ویندی ہے جے دید نہ ہووے دلبر دی بنا عید دید دے عید وی نئیں ہوندی جے دید نہ ہووے دلبر دی بنا دید دے عید وی نئیں ہوندی اتھاں لہو دے ݙیوے ٻال کرئیں شب رات منائی ویندی ہے۔ اتھاں لہو دے ݙیوے ٻال کرئیں شب رات منائی ویندی ہے۔ بݨ مجنوں اتھاں مجنوں بݨ در لیلا دے۔

اتھاں نچݨا واجب تھی ویندے۔ بھانویں سید ہووے گھنگھرو پا اتھاں نچݨا واجب تھی ویندے۔ اتھاں شان شرم کوں لا تیلی خلقت وی ہسائی ویندی ہے۔ اے عشق ہے سبقت کیا پچھدیں اتھاں دین دھرم وی نئیں بچدا۔ اے عشق ہے سبقت کیا پچھدیں اتھاں دین دھرم وی نئیں بچدا۔ اتھاں یار کوں کعبہ جان کنئیں نت سیس نوائی ویندی ہے تیکوں سجھ نئیں عشق دی رمز ہے کیا کیویں کھیݙ بݨائی ویندی ہے اتھاں یار دی خاطر در در تے بکھیا وی کرائی ویندی ہے۔ بچپن ہا تاں باغ وچالے ہوندے ہن تتلیندے بھالے ہک ݙینہہ یاد اے کھیݙݨ باری کوئل سانویں کوک اساری کوئل ولدا ݙیندی رہ ڳئی ساݙی کھیݙ بݨیندی رہ ڳئی پھلیں دے کجھ ہار بݨا کے تتلیں دے کجھ پر وی چا کے یاد اے شامی گھر آئے ہاسے کوئل کولوں ہر آئے ہاسے متیں بعد اج باغ اچ آئے ہیں پھل تتلیں دو ڈے دے رائے ہیں کوئل کوک سناون پائے گئی ساڈے نال الاون پائے گئی ساڈے نینا نیر نسر گئے ساڈے ہتھوں پھل وی کر گئے کوئل نال الا نہ سگے ولدی کوک سنا نہ سگے کوئل بولی کیں چپ چاپ اے تیڈے لب تے کیندی چھاپ اے کنبدے ہونٹیں نال الا کے ولدی ٻس ہک کوک سݨا کے ہتھ ٻدھ آکھیا ہݨ نہ ٻولی ساݙے ݙکھ دے زخم نہ چولی تیݙے وانگ ہک ٻئی کوئل ہے تیݙے وانگ ہک ٻئی کوئل ہے جیندی چاہت روح دا پھل ہے او کوئل تاں ماء دھرتی ہے او کوئل تاں ماء دھرتی ہے جیڑھی شودی ݙکھ ورتی ہے تیݙیاں کوکاں سݨ تے اکثر میݙے شاہر شعور دے اندر یکدم ہک طوفان اٹھیندے، ما دھرتی دا شور سݨیندے سوچاں تھی ناشاد آ ویندین، کہیں دیاں کوکاں یاد آ ویندین، کہیں دیاں کوکاں یاد آ ویندین۔ جت کلیاں دا کوہرام ہووے، جت کلیاں دا کوہرام ہووے، جت گل بے مل نیلام ہووے، جت بلبل دی فریاد ہووے، جت بھنورا وی ناشاد ہووے جت ڈھائے پوون پر تچلیں دے جت لائے پوون سر تچلیں دے جت منظر لہو دے حاب ہوون جت خواب ادھورے خواب ہوون جت قیدی باد صبا ہووے جت گونگا وین صدا ہووے جت کوئل دی کو نا ہووے جت کاں دی بس کاں کاں ہووے ات حکم ہے ہر ہک مالی کوں برباد چمن دے والی کوں او لفظ آزادی نہ بولے او لفظ آزادی نہ بولے او لفظ آزادی نہ بولے کچ وعدے کوڑیں قسمیں توں تھک پئے ہیں جگ دیں رسمیں توں دل آہدے دنیا چھوڑ کرئیں سب رشتے ناتے تروڑ کرئیں کہیں دور شہر ونج نکلوں ہا کہیں پریم نگر ونج نکلوں ہا۔ جتھ پیار کرݨ دی ریت ہووے جتھ مندر نال مسیت ہووے۔ جتھ پیار دا جتھ پیار دی جتھ پیار دا کارو بار ہووے جتھ پیار ہووے بس پیار ہووے۔ کوئی چاندی مورت مل پووے من بھاندی صورت مل پووے۔ اوندے چرنیں سیس نویسوں پئے اوکوں رو رو حال سݨیسوں پئے۔

سجھ تاں دھرتی دے کاݨ ساقی ہے سجھ دا ہووݨ اساݙا ہووݨ ہا اساں سجھ دی مثال ہاسے پئے اساں لوک ای کمال ہاسے پئے پارے کیا تھئے جو میݙی دھرتی دے لوک سجھ دے سفر توں آری ہن کالھیں راتیں دے سب پجاری ہن کالھیں راتیں دے سب پجاری ہن اندھے لوکیں کوں سٹ نی رہ ڳی رات کتنا عذاب ݙیندی ہے کھیݨ کوں چابک تے خوف زنجیراں دھرتی دشمن خطاب ݙیندی ہے پر اے ݙکھ ہے جو میݙی دھرتی دے لوگ راتیں دے ہم نوا تھی کے ہک اندھارے کوں پئے پڄیندے ہن